Белгечләрнең әйтүенә караганда, татар авылларында борынгы заманнарда ук шулай бергә җыелып авыл җыеннары уздыру гадәте булган. Тора-бара ул, Сабантуй дигән исем алып, халык бәйрәменә әверелгән дигән фикер дә яшәп килә. Һәр авылның диярлек аның үзенең үз җыеннары булган, үз бәйрәмнәре булган. Аның әле төрле ул җыен гына түгел, ә ул җыен ниндидер булса да бер чарага багышланган булган. Мунчәле авылы төбәкнең генә түгел, ә илебезнең дә сәяси һәм мәдәни тарихында тирән эз калдырган татар авылларының берсе. Моннан сигез ел элек Илмир Измайлов тырышлыгы белән дөнья күргән Мунчәли, Тарих, рухият, шәхесләр дигән китапта авылның биш гасырдан артык тарихына кагылышлы шактый гына кызыклы язмалар һәм фоторәсемнәр урын алган. Ә 2015 елны Мунчәли мәктәбенең 90 еллыгына багышлап тагын бер затлы тарихи китап басылып чыккан. Аны чыгаручыларның сүзләренә караганда, әле бу соңгы китап түгел. Мунчали укуларының темасы да ел саен үзгәртелеп тора. Аның быелгысы яшь буынны тәрбияләүдә дини кыйммәтләребезнең мөһимлеге һәм гореф-гадәт, милли кием дип атала. Менә хәзер инде ул беген актуальләшә бара. Яшьләрне менә милли киемгә кайтару. Менә хәзер бит инде ул модага кереп бара милли киемнән йөрү. Менә шуңа күрә без инде уйладык, яшьләр өчен бик тә актуаль тема дип. Кешене хайваннан аера торган бер сыйфат, менә шушы кием. Һәм бүген әйтәләр инде, әлбәттә, гаурәт җир капланса, бу кием мәсьәләсе хәл ителгән диеп. Әмма алай гына түгел, икенче хәдис бар бит. Пәйгамбәр салам әйтте, саласалам әйтте, кайсы кавемгә ошасаң, шул кавем белән кубарылырсың, диде. Менә шуңа күрә безнең теге тирә-якта яшәгән бүтән милләтләргә ошамас өчен, Безнең әби-бабаларыбызның үзенең киенү рәвеше булган. Халкыбызның танылган җырчысы Миңгол абый Галиев татар җыр сәнгатенең үзенчәлекләре, аны башкару ысуллары хакында сөйләде. Озакламый 80 яшен тутырачак җырчы халыкка бәет мөнәҗәтләрен дә бүләк итте. Ходайның бер бирмеш көнен дога кылып сәламлиләр, ил аклыгы, ил шатлыгы, ак яулыклы ак әбиләр. Сабан туйлардан аермалы буларак, Мунчалидәге бүгенге авыл бәйрәме ул күңел ачу урыны гына түгел, ә халкыбызның тарихы, аның бүгенге хәле, үзебезне борчыган проблемалар хакында сөйләшү мәйданы да иде. Иншалла, безнең киләчәге артыбыз да, киләчәгебез дә безнеке тарих белән, безнең булган тәртипләребез белән. Поэтому бу бүгенге көнгә төнәге заманны киләчәк заман белән бәли торган бер мәҗлес. Шундый мәҗлесләр һәрбер авылда, татар авылында үткәрелсә, бигрәк тә әйбәт булыр иде. И бездә дә Мордовия республикасында да мондый зур күләмдә булмаса да, кечерәк күләмдә шундый мәҗлесләр тырышабыз үткәрергә. Һәр төрле бәйгеләрдә катнашучы балаларның да күпчелеге башка авыллардан килүчеләр. Чөнки Мунчалинең үзендә сабыйлар саны бер кул бармаклары белән генә санарлык. Моннан унҗиде ел элек авылда яңа мәктәп төзелә. Ни кызганыч, 132 балага исәпләнгән бу мәктәптә бүген нибары дүрт кенә бала укый. Авыл үзгәрде. Авыллар хәзер нишләргә инде, яшьләр киттеләр бит инде бардан да. Авылның бит положениесе әйбәт түгел, яшьләр калмый, китәләр, эш юк бездә. Авыр шундый зур иде. Көннең икенче яртысында авыл халкы һәм кунаклар өчен мәктәпнең спорт залында Корбан ашы мәҗлесе узды. Ә авыл җыены кичен җырчы Гүзәл Уразова концерты белән тәмамланды. Чүпрәле районыннан Рәмис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.